Totaracha gotaara chistori chiria chiaito chi'okwaga chinchomba na ebinto binde, ase eng'encho twatebete ng'a ere tore break. Igo twaplaneti ng'a toirane around omotienyi oose abaria ogochia gochaka, lakini rende kaka in between igaa, eng'ana nere egoicha mpaka kwarora amaabera, naende bo yaani amaabera agotigatigi kwarora ng'a tiga oiche. Efamiri nera iga eyemo yabeire gekondigia sana for a long time, ekero naetwe omogano obo na korigereria chibicha ase bamenyete, nateba kaka I must come ng'echie erinde mbarore buna bagendererete naende korwa abwo torore ng'aki togokonyana. Mwana oyo ore maa ngotebiwa iga arente akana, Iga abaibori basirete bakamotiga kare akamwana. Agakina gocha gocha nonya sukuru taigeti kogenda because tabwate monto okomoira sukuru na ebinto binde. Obogima bwamo okong'eire agacha akanyora omosubati bakanyuomana buya. Abwate abana lakini kaka kawaida inche buna ngoteba getokorigereria sana sana ewelfare ya abana ng'aki bakomenya erinde erio Torosie egesaku kegocha gotokonya mambia. Sobana abwo ase engencho y'oboremerwa obonge, mbabwate omochando nonye nase bakorara na egasi enkong'u, enyomba babwate bachiete bakabunda nkari kw'obonyansi. So I want us to go there torigererie enyomba eyio ng'aki ere naende tokonyane abagusii baminto tobwate omoyo bw'ogokonya, tobwate omoyo bw'okobwaterana buna twabwateranire korwa magega. Naende kaka ekero tokogenda ase ngokora tore assessment totaragenda go koagacha enyomba gose gokonya omonto, assessment nere tokorakore entang'ani twarora ng'a ngo ngoeta ore the criteria twamanya goicha bugo. So we have done assessment ya enyomba eye rogoro aa iga and we have confirmed indeed the family is completely unable. Ntaete toramanye kwanza ase tore. Naki okoroku tata? Inche ase amareta ange oyoku David Kirochi, Yes. oyo Samuel Bworera.

Naende osoe gocha nchera ende nere ogotegweta nigo. Enchera ende nere ororo egoeta korwa nyamaache gwatiga epaara eramia nkorosi kwire riroracha nere ekorosi koma ata. Nero yagera moeta korwa nyangusu egocha koba enchera nere oyaange korwa nyamaache.
Momura oyo omochie ng'ai ore? Noro ore? Momura oyo omochie oye noro oyo.

Chuya, thank you. Mwancha omorigereria ere nere compound yaye natebigwe ng'a aiga na omwaye eh, enyomba nere eye bamenyete naende na enyomba y'obonyansi I'm told ng'a ekero embura yature naende ngocha ere yaratwime so you can see how the environment is Yes, aa abagusii baminto manyete ebinto mbire kaka ngocha naratebie abagusii baminto ng'aki, Nyasaye kagwanchire kwanyora egento geke, tari ng'a obwate, rakini Nyasaye kagwanchire kwanyora egento egesinini, put in mind ng'a omonto nare ore ogotwa erusiko, omonto nare otari koragera, omonto nare yaani konyora nonye ne chisiringi ikomi chi'okogora esabuni. Negasi enkong'u sana, tari ogwancha kwaye, lakini efoundation yabegetwe korwa inse ekamabera egasi enkong'u, bono they are fighting hard gocha go beat poverty. Anyway, aah omong'ina bw'omochie oo nere oyo iga, koragamba tore nere, ekero ngoikaransa tore togosoria twerese eng'aki ere, gwantebi oboremo obo boruete maate, Oruete eparaa.
eeh chibande echi buna chisimekire iga gocha, aha. Okaenda amagena aye igoro sa.

Omogano omoke iga bw'omomura oyo togokwanera okorokwa Oroni, nonya nabaibori baye ndatebe tabaroche.
Iga aiboretwe agatuka are omwana omoke, abaibori baye bonsi bagakwa. Nabo omwana oyo akina ase eng'encho y'oboremerwa, nonya esukuru tachia kogenda. Rende kabere omonto omonene naende akaarora tiga enyorire enyomba yaye, lakini na oboremeru buna bore, bwamobwatire mpaka nonya na ekero okoira abana esukuru, nabo ere egasi enkong'u. Iga agosoka mambia onde egebarua kiaye Mansa aye, gakonyora. ne part yake atanyoreti abakwera naende babe igo Okay. eh oyio noro omogano omweng'e Igo bono ng'a tabwati tabwati yaani nere bwekore igo single iga- nero bwekora na Mwa- bagore tugo Mm. na baswati bamwe omuswati omwabo oyomo nachete agasira Mm. abande nde bachire kwerigeria Mm. ase chinka chiabo Mm. lakini tari ng'a nabarabwo bamenyirwe nabo bakorache naende bamenya amo nere iga iga Mm. eh konya kwerigeria Omanyete nkwande tore ebinyoro

Abana mbarenge obwate? Bane. Bane.
Abana ango ande bare sukuru? Yaya mbari kwenda. Inki? Sukuru chibesa. Chibesa?
Igo bono obaiborete iga mbana go mbana gotacha sukuru nonya? Kwenda barenge abande bagacha bagatiga rende. Mm. Abana mbarenge obwate so far? Bane. Bane. Omwana nemiaka erenge abwate?
Nigo eng five gachete nagatwara ikomi iga
Bono enyomba eye ng'aki bono ng'aki mogorara amaye ekero embura yatota?
Yaani gose goching'ororwa tebe gose gwachire ande iga okonyora nabo ebinto biatoirwe nyomba eh ase tokorara aro tokwaya ase tokorara nyomba ego tokoruma mpaka iga igero ekero etuete ekero mora kerende nari tore buya totari gotweka.
Igo bono aye okogania kwao okonene, ng'aki bono oganete? Naganeti na inche mongonye, inche momura bw'abanto bande.
Oagachirwe enyomba. Abana aba bono naki bakonyora endagera? Nabo bamenyete iga bono nabo okonyora egekina ki bakoria, ekero otabwati babaibwa. Egasi ki ogokora bono? Mogondo mono.

Bagosii baminto omanyete kaka yaani ebinto mbire nkorigereria mpaka narora amaabera. Omanyete ense eye Tiso naterete agateba ng'a nigo okwenyora, obotaka obo gokwenyora tari aye ogwancha ng'a bwenyore ororo, ama kweri igo okwenyora. Yaani ebinto mbire bigokoreka in life ase obogima bwao, naye naye gwakomenya ng'aki bono ngokora. But then egasi yaito egankenerera okobwaterana tochenchie obogima bwa this family. Amen.
Naende momaete buna togokora intwe evidio eye tokoyekora ase okwegena Amen. tari besa tokabwate ebengi Aba iga. togweicha korwa ase twagacha enyomba etokoyekora by faith naende ntomanyete ng'a omonto ore isika otiso naterete agateba ng'a chintakana nababuraka naba ang'o naba nyasae igo ng'a nyasae nabo amanyete ng'a baba nabo ogosokera entakana Tari ng'a tari ng'a gwasogete by accident, Nyasae opangete ngosokera ore ntakana, lakini rende orende abana bakore entoki eke, Babioke. basome babioke, bagende esukuru. Iga abagusii baminto, ekero go ebibilia egoteba ng'a enchiri eye nene ense eye, rero Jumapili inche omanyete nari nkogenda ekanisa. Lakini natiga ekanisa nateba I have to come, ng'iche ndore efamiri eye iga, ebibilia egoteba enchiri enene mono ense eye, Nokorora aba- neyo yokorenda chi okorora eh bas, aye bono nobwate ring'ana erio, neyo yokorora abataka ababoraka, abatakanwa, na abarwarete engaki yabo y'emechando. Eye nere enchiri enene. Tari Bibilia egoteba? Yes. Yaani ng'a ekero gwakonya efamiri buna eye, narorire abana batabwati nonya na echianga, na amabera amanene, eh, kaka it's, it's really sad, na amabera amanene lakini rende tari ogwancha kwaye, abagusii tobwaterane. And I know buna twakorire botambe tochenche obogima bw'efamiri eye iga going forward kawaida buna togokora enyomba tokogachia amabati 35 35 rero ribati iga ereng'ana mogokora ribati erimo
riaikire ang'e ribu na mia moja eribu na mia moja so totebe that is about eh, 37 38000 shillings amabati 35

Twagora ebinto bia nyomba bike bike, onye Nyasae kagwancha, baba efidia okoyebeka ase amasabo, nabo eranyarekane ntoiranana naende. Lakini rende goetera Nyasae oria o abagusii baminto mbanchete gokonya, naende mbanchete korwa obokony'isi bakonyara. Igo tobwaterane, erinde eri torore ng'aki togokonya this family erwe ase obotaka, momura oria ng'ai ere omonyene omochie aa bono. Asogete akande egebarua Yes. asogete akande egebarua ntwe nogosaba ng'a marogoba nabwo oranyore ogocha gose Mm. mambia. Aa koragenda Mm. ekero anyorirwe Mm. ase achiete egasi tokomanya buna arenda buna atabwati simu Okay. ekero gakorire achiche atakorire tabakonyara ogocha na mambia aye Mm. gochia buna enchara ere Okay. nabo agosuchukerera nyomba atabwati kende Mm. kanyorire aminyoke Mm. arore ng'a enki agotiga ase efamiri. Igo naye Simi tabwati nabagotaara igo rituko rigima. Nabagotaara igo ekia eyabwate teri gosoa igo, yaani igo tari Babae nobwate gosimero. Simi?
Noyo tabwati yaye. Tabwati Simi. Eh.
Bono na okay. Igo naro agwea ng'a ngocha twarenge aa. Eh, ntwakwanete, Mm. agatiga tamanyete ng'a ndebo. Okay. Eh, ntwamoteti ng'a mbaro bakagere gocha, Mm. bono atare komanya tare komanya aganye. Okay. Eh.

either omotureti, either omochief, gose omosabuchief, ekiagera nere ogoconfirm ng'a indeed obomaene efamiri nabo ekorete gento geke, nabo emenyete iga. Lakini gotagenda atambe, ekero okorigia nonye na abana enchera bare, nabo okorora ng'a omochando noraigwe otakeire gokonywa, eh kaka intwe ekero twachire efamiri ebwate abana, egento ekenene abanto tokororera amaabera na abana. Omwana buna oyo okona korera aye otarari kende korwa mambia, intwe, eyio nere eganga yaito enene, omwana oyo anyore enyomba ase akobera.

Nkai, Ekeiyo. oo, igo naye omokineti. Eyio mono inche mbokineti amo nameete buna one. Aha. Ekero namenya buna one, agacha akantebia, Yaya bono nese nkoba omonto omonene, Mm. getigana ng'e- ng'ende mbeke ninche agase kande, nkamotebia beka agase tokamobekera. Mm. Ekero twamobekera bono nakwo akagakorire ki? Kagotire. Mm. Naende bono nguru chinde nchikoreti ki? Nchikaiyo. Mm. Igo bono, inche buna omotuguti naende kare oyominto, egento ekiya apa keria mwakorire ekiya, mokonye, Mm. naye nchitakaane ne chia Nyasae, ne chia Nyasae. Ntakane tari intwe to- togo-

Aye naki chibesa chi'okore ki? Oyio okorete obesa boria oboke, bwachibwaera Ase endagera. ase endagera no- no- no- nokogenda esukuru. Okay. Bono naende botuko omote ng'a banto ng'aki togokora rende. Bono tosimie eki togoko- togokora bono. Eh.
Mbuya mono. Abang'ina mbare bare esika ante gete korakwana na barabwo e- e- e- omonche omorigereria enyomba nabo eng'ana iga twakorire, eye nere esitting room yaye noe nkere otabwati nabo are iga gose ne ekebugia agoikaransera, this is just environment.

Baba Nyasae ogokora, twegenete ng'a naende Nyasae kagwancha, nabo togocha iga koreng'ana nogosaba kwabo buna orasabe, intwe nekanisa twapangete kogenda, twapangete rero gocha iga, na we believe ng'a Nyasae otorente aiga, gokorara ogwancha. Abagusii baminto bare ase kare na abanto b'amabera amanene, bakonye na abanto abange, and I believe nonye naye goetera ase evidio eye iga obokonyi ngotoka bore. ekero tokona goaka esabu,

Emete ebere twayebekera oyomo twenty thousand, ekero oyogorete naende ogachua eria. Tobekire emete ebere because iga tokoroseria chiframe igoro, enyomba enkong'u etari kogota. So that is forty thousand. Igo toise konyora egento buna eight thousand bono, nabo togochaka enyomba efoundation, abagaka mbare abarabwo, I want to believe ng'a abagaka togocha iga abanto mori gotogoakanigwa goaka omosingi.

Bono aye koreng'ana aye nomonyakeny'e ore aiga, ase maybe nabo orabete oigwe efamiri,
teka ase ere gose eanty,
obogima obo ng'aki oboroche bono obo? Obogima bore omochie oyo morero na obokong'u. Enyomba eye buna onyerochete na ime iga, omogambi nakoeresa ng'a omwana one oye akamenyire bwoye. Ekero omwana oyo aira natabwate ase arenge komenya, togachanga ase famiri na ekanisa egasoa gati. Ekero ekanisa yasoa gati iga tobwate sie efamiri tokooma, akareta omosubati oye. Bamenyire, bamenyerete obogima obokong'u, mbabwati nonya na eki bakoria. Buna oroche abana bariga nabo bare iga. Bono erequest eye twagete koba ase, Nyasae kaba konamwacha, mokonye efamiri eye ebekane emechie yene. Efamiri eye moroche buna ere, momura bwenge etabwati kende, Bono nabo okoenda bomanye, omanye ase aende nabo arabe ebati anyore gose tanyora, naende airane. Buna akoirana nabo bakorara nchara ime. Ang'e ime ogochia roche korwa?
Roche tokoenda maate. Igo ng'are korwa?
Tari are moono lakini nabo tokoreta amache kera enyomba yomirwe. Igoooo.
Enyomba yagachirwe.
Igoo okay assume maete teri egaranti yaani tari ng'a evidio tokoyekora ase okwegena yaani eranyarekane ang'a Nyasae okorire ogwancha. amashabiki aito atoire amabati, abande batoire emete, abande batoire emisumari, amache agocha koagacha igaa, aye obumori gontebi mbaakane. Omota omorwari ntogosaba amache. Yes. Ase omochie oyo omwanyaundi, Mm. abasubati ntoro, Okay. tore chinguru buna inche ninde chinguru. Okay. Nabo nkorangeria na abasubati bande tobwaterane tosombe amache, Mm. toome enyomba eye, egere omochie oyo obiekane. Baas.
Iga enyomba etenenigwe amabati aa.

Omorori bono aise korigereria, eye nere enyomba yake barabwo nere iga.
Bono aya nobagochia echoo? Aya nobagochia echoo.
Naki abana bagosoa akoranche?

Nabo ngomosaba echange, na inche nabo agonsaba echange. Namotebia akafaida karia okonyora, kore engoko, tari okoriera enda. Kwanyorire efaida manya kwaakanera omwana eschool fees. Tigocha abana mbasometi.
Ogosiba aminto gaki nkonyire ntakana, maete chistori nchire omaete ngokora mpaka naigwa ng'a amanyinga igaa, amanyinga igaa, amanyinga igaa asareka, bono abana naki bagocha echuma, anyway.
abana aba bono omorero nabo omochando o kare, ase ogochia echo eye nabo omochando oga kare, eh. Ase eng'encho ase ayio isiko riria riria na obogima bwa abana bore risk sana, aye omwana achiche, omwana mbwate tamaeti kende, okonyora otachire otarire ekero gwakorire ki? Gwasoire ime. Korende na echinduru togochaka kobeka, naende tosoe gokura gocha kokonya abana korwa mabu. Abana abange narora abande bare bosa. Chianga nchiria nyomba aria bakobekigwa. Abana aba mbabwatie yaanga. Kamwana buna karia akamura, nabo gagotaara bosa, omwana oria kwaroreraniwa okoboko, tabwati yaanga akobeka, omosubati oria bweka omonyene buna are iga tabwati yaanga, tabwati onye gekoro otare abeke ekero anyorire esabari. Nabo amenyete obogima bore igo.
Anyway, bagosii baminto, nkobasabera Nyasae abe amo nainwe, amareta ane nkoroku Rogers Kaka Sungura, Nyasae karanche.

Yaani koagacha enyomba ogocha kweberera omonto ng'a gaki inchura ende onsukerie omote oria ngoaka na ombogo, yaani ba lakini enchera mwachire iga enchera abang'ina bare aiga barorire amaabera okorora ng'a mobwate obomo. Etogosaba mogenderere kona gwanchana igo. Gento nkere ekiya buna ekero abanto abamo bakore gento ki eke, bara baigwanaine bare amo, na okora korwa aria nyare bakomenya ogokora gento ki eke, ogokonya. Egento kiaborire ense eye, na obwanchani. Okorende ebinyoro binde kwanyora ng'a aiga ndoche nonye ne chimbaga omobwati, eyio ekworokia ng'a oboamate mbokore ntoki eke, mboro ororo. Chistory nchire echinde twakorire, okonyora abanto bagechaine boka, buna bono ase nare twachiete chiruti chiya gochimeta amaywo, abanto bachete botuko, omwaka gete bwa emiaka ninety iga eng'ombe atugire for fifteen years, bakamanya koyebwata ata bakayekenya korwa magega bagasoyia emeyia ime bakarusia amara, eng'ombe eywo bono twachire tokanyora eekwete nabo ere iga omogaka ninety years, bono bagokumia ng'aki ekenyoro. Nki bono gekoria abanto? Lakini ekero tomenyete buya iga na obwanchani, naende ndoche mbuya tore, togenderere kobwatana iga, okorora mwateba ng'a ngocha twarenge, nonya na ekanisa amochiete buya mono tiga Nyasae abaseseni, egento na okwegena gwaito ng'a Nyasae natoiraneria naende eria kabere, erinde ere tochi kona ko komanyana mono, bono kera omonto oraninche manye bwoo, ee, tagokwa Nyasae karanche. Nabo tokoirana iga ase igo, Nyasae tiga abaseseni, motigare nomorembe. Omoshambiki oito iga abwate obwanchani obonene, kakasungura gotoka rituko ria rero, nachire gokumia ng'a omosaa oyo iga tari om tari tari tari omonyakenyora, natebiwa ng'a iga arwete atambe sana, lakini imagine nere obeire gakondangeria ng'a kaka koranche Gaki efamiri nere aye iga ebwate etakire obokonyi, korara isiko, ebwate enyomba egotwerwa, abana mbare koenda sukuru, tari ogwancha kwabo, na echintakana, naye nabo baiboretwe bo. Ng'aki tato korwa? Ndasa morita nkorokwa Kevin. Kevin. Ee.
Kevin ng'ai nka? Saito ere rigena igoro goika sa. Kai!
Ng'a goikesa rigena igoro ebi- ebinyoro gotuma ang'e bine, omanye goika seito. Naki bono gwachete kondangeria gocha aa, hao. Bono iga iga, iga nkore etande buna the shortest route to Nyamachi. Okay. Kwarorire?
Na divert ime aa, nasoka nende Nyamachi. Bono buna ngoeta aa rinde ng'ete mogaso, nyore omwana obo nchera aa. Na kori econdition ya omochie oyo, enyomba eria en- yaani nkorora bobe sana. Kwarorire? Bono buna ndishabikiri egari, nkarora ng'a.

omanyete omonto naro ogoeta ase omonto achandete gose tari mechando yane, oeta ogenda. Lakini toiranere obwanchani boria twabwate kare, ekero oroche omonto ore ang'e na ase ore achandegete, naende obwo nabwo obwanchani inche nkorandia. Ekero obwate chibando emetorero ebere, kwanyora ng'a omonto nare eneiba yaye ero ekorara enchara, mochandoki oro oro orusie nonye na enusu ya omotoriro, omotebi ng'a gaki rugera rero, mambia bokiere naende tore buna Nyasae agotobanga. Rero igo twateba ng'a ah kera mtu na mechando yake, kera mtu na mesigo yake, kera mtu akwende. So kwanyora ng'a omwanchani bwarenge kare, bagakomate kare okware konyora baikaransete babegete egetono, babegete egento okoroka chinkore, timanyeti ase abanto momaete chinkore. Chinkore na emepira gete yare konywa ebusa, kwanyora abaikaransete onye emochigete rero, baikaransete abagaka gose ntwenty ase oboamo, bakonywa, rero nonya nechae banto mbakonywa amo, ase ki? Nonya nerongori banto mbakonywa amo, ase ki? Ogoetana kwabuchire, amaremo akeire, chimbebe chiaretire emechando, lakini rende ngosaba Nyasae ng'a gusii yaito toirane obwanchani boria chisokoro chiaito chiabwate korwa kare.

Mwancha omorigereria I am back for the second time. Igo nagenda riria na ndochi nyangusu momura naro oyo oyo ondangeretie aiga omanye gokwana egento kaka yaani kiandomire egari ime. Ntebi kaka amaene pi abana baria nonye twabatiga mbarari kende amatuko abere. narora bobe sana, nonye mbono natebigwe ng'a, baba ng'ai okorwa korwa? Oo, amatoba gwachia korigia oiyekere abana? natebigwe ng'a namatoba achia korigia, so kaka egento ekio kiandoma, esawadi nere namoreteire enke igo, nabo ekoramokonya amatuko abere atato, then from there tokonyora ng'a ng'aki ng'aki ense ere. Egento keri gekondoma kaka buna abana bakorara enchara. Nigo nkorora bobe sana, obogima obwo nabwo ng'eterete, nimanyete buna enchara ekoruma especially engaki eye y'omogaso, na amakuba buna arwete omwana obo nagosesigwa, nikazigum so baba nta totira gochia mohali, nkoesa gori nakorentera bono ng'ende pitini koirana mpaka naende rituko rinde eh mbuya mono. Kira yaya kira twakoreteire kende okoria, kira kira tata kira ya, kira kira ya kira kira kira, bana abakorire enchara omogaso kira ya kira kira baba kira kira, nyamaza.

Basi, narete egekombe. Basi, naye aye. Hmm. Ah, gwachana nayo, eitiga, eyi nembe yago ore. Basi. Enda mono okaranse onywe. Aye naye gavana ya mambia, aye naye simba aratia. omura oyo, omura okaramorigereria buya, omura ongo gose tari oyo saina. Omura oyo ontebia kaka nonye twagenda abana baria barire enchara, naende naikire mama tari nkoboria ng'ai gwachi natebia buna amatoke gwachi korigeria abana ime gose nkwanyora, nanyorire oyo oa- ka- kare kori chi- ching'ende echi chiratubetire ense aa, eh. Pole, obogima nabo bore iga baba, lakini motebia oyomo agateba ng'a botakambori permanent, nabo tende ngwa mbori permanent. rituko erimo Nyasae ngokorusia are enyomba eye, nonye naye okorigereria gwatebia abanto ng'a obomaene Nyasae moyo are. Ekero twende gochia ribese nabwate ebike nare kobekera egari amafuta, nako chibando echi echire emetororo saba, echi nechi okoria, alafu narora ng'a rende amatobe gwachikorigia, ase bono oyekere abana omochere barie, bono omogaso, obaiyekere omochere oywo barie. Nantene amafuta ane aye chinyeni, eye iga are two litres, twakoretire echumbi na esukari chikiro ibere. Oroserie abana eturungi bakore gento ki? Baye gochia amandasi ane ayabo aye okobaha abana kori gochia aba. Alafu na ekebiriti, abana abwo obasibie barabise, obake amafuta aya. Tokwana? Ee. Alafu chisabuni nchiratwarete emete ebere okobasiberia. Bas, bono onye bagokora naende nabo okobamentera eyende. Bas, ntokwanire obokumu obuya baba. Nyasaye karanche tutarudi tena. Mbuya mono. Orende bono ebinto ebi mbakoibera. Aye. Mbuya mono. Asante.